кӳлӗкҫӗ, кунсем кара, хура, Чун ирӗкшӗн кӗлеткесем ҫурап. Ан мантарсан чӑн паттӑр ҫуратма. Ҫын мулӗпе куйма, хурах пек ҫаратма хальчченех хам та, йӑх та тӑрӑшман. Тӑшман та пултӑр, юрӑхлӑ тӑшман. Эй, пӳлӗхҫӗ, упра амасене! Ырӑмӑра сиссен чун-чӗрене кӑшткарчӑк пар. Чӗрҫен пире! Чӗркуҫленсе кӗтсе илер ире. Ҫитет, пуҫ ҫапнӑ тӑшмана ӗнер. Хӗвел умне кӑна чӗркуҫленер.

Ик аллӑм ӗҫӗ, ман хуҫа. Тытса тӑрать вӑл пурнӑҫа. Ҫаратрӗҫ, ватрӗҫ, парӑнтарчӗҫ. Чӑваш пулса юлмашкӑн чарчӗҫ. Эх, ӑсӑм хурҫӑ, шухӑштарчӗ. Телейӗм яшлӑх евӗр тарчӗ. Аҫкаласан чӗнместпӗр, хӗне ҫӗтӗк йӗместпӗр, ыйтас ҫӗтӗк алхапӑл-мӗн ыйтнине паратпӑр, кулсассӑн харӑс унпатан кулатпӑр хамӑр-хамӑртан. Пӗлетпӗр, хирӗҫ пуплесен чӗлхе кастарӗ юнӑҫен. Калаҫайми пулсассӑн халӑх Тӑван чӗлхе, мӗскер тумалӑх. Сӗт тыррине пухса илсе йӑха хӑварчӗ шӗветсе. Чи ӑслӑ вайлӑ паттӑра, чее тӑшман тытрех тарах. Ҫул пуҫӑҫта ун йышӗ те унтах. Сутӑнчӑк ачинех палларӑм. Ах, суясас ҫурчӗ кӗпере! Ӗнентӗм хам та тӗрӗпе. Ылхан мана ватта, ылхан. Пуҫа чавса кӑлар, ҫӑхан. Йӑхпуҫӗн амӑшӗ тӑхлачӑ, вутама, пултараймарӗ тек чӑтса тӑма. Теамара тӗнче хӑвачӗ ытларах, пуласлӑхшӑн ҫӗнет вӑл пусмӑрах. Йӑха пуҫтарчӗ те каларӗ ман тӑхлачӑ, кашни сӑмахӗ хӗҫчӗ, сӑмах, хачӑ. Тӗнчена ирӗк, ирӗклӗх пирте, эппин мӗн ма тӳсес ку хӗнтерте? Хӑй пулӗпе хӑй ҫыхӑнтӑр ман ывал, Сӑваплӑ вут, ырришӗн эсӗ ырӑ, ман чӗрене кӗрсе хӑватлантар, суярсен мӗскӗнлӗхне мантар! Ҫак ӑрӑва упраймасан, чӗре, эс ма халь Хасан? Юмах калать пуль шурсухах, халапсенче чӑнни сахал. Кашни юмах чӑн пулнӑ тетӗн-и? Пӗлӗччӗ ку юмахӑн тӑсӑмне. Тем, паллӑр, ӗҫ тӗлне пӗлмест Тем алрӑш те тӗппӗлмӗш. Тумтир хӑй те хӑй ҫӗленмест. Утпа чупаҫҫӗ ҫӗрен-кунӗн. Упа тытса пӑр пар чир сӳнӗ. Сире пулах Андрасухра. Пӗр ывӑл ҫуралмасть йӑхра. Мӗн япӑххи хӗр кайнӑ пулнинче? Йӑха-тӗк пусмӑрлаймӗ ҫав тӗнче. Ӑҫта пӑхать-ши мӑнама? Йӑха-тен арта кирлӗ мар. Эп курнӑ хуратур. Кун пеккине курманччӗ. Эх, иртрӗ ӗмӗрӗм. Хӗвелӗм анчӗ, анчӗ. Ҫич ют хаяртарах пулсан, хӗрхенӗ-и пире тӑшман? Ҫаплан, Арҫемӗр вӑйлӑ-тапӑри пин ҫар пуҫне тӑрать пӗри-пӗри. Чи вӑйлисем сутса пӗтерчӗҫ, хӑйсен пуҫне хӑйсем ҫитерчӗҫ. Аксар хӗвел, аксар уйӑх, суярсем ҫуратмӗ ку йӑх. Тупа тӑватӑп пӳлӗх умӑнта. Эп ҫӗр ҫыртса калатӑп ҫаканта. Ача-ача, халь ешӗл-ха туну, Пиҫсе те ҫӳтекен айван тӑну. Чӑхсем малтан пек авӑтаҫҫӗ, Самарине кура ӑрачӗ. Эх, ырама, ах, ырама! Упра пире, Ыр пихампар. Калас сӑмахӑм та нумай юлман-ха та. Хата тесе чӗнекене курас-ха терӗм. Кукаҫ тесе чӗнекене илтесчӗ терӗм. Пӗтерчӗҫ мӑнука ҫӗр ҫӑтмансем. Тӑхлач теме хӑю ҫитернӗшӗн каҫар. Хӑта теми те пултӑн-тем кӑҫал? Ӑнатланса аса илмеллех хыр кунсемех пулмарӗҫ ҫав. Вун мӑнука ӳсме пурнеллех пурччӗ. Хӑварчӗҫӗ тарҫа. Пулхан, ҫап ҫичӗ-ен вӑрҫа. Вӗсем халь маншӑн ҫук, Пур вун пӗрмӗш, йӑпатмӑш, хӗр мар та тин, пуҫ ватмӑш, пулмарӗ ҫичӗ ют чури, ман утӑмпа хутать ури. Мухтав ӑна, Эльбанова, кирлех тӗк йӑтӗ вӑл тӑва. Эп тиркеме хӑяймӑп хам хӗре, хӑй аринчен ӳтекенни пӗрре пулин. Ыр хаярсем каҫарччӑр, унашкалли пире татахчӗ. Тиха тенинче арлах тутине вӑхӑтӗнче пӗлесчӗ те. Тинеч, Тинех килеҫҫӗ ку сунарҫӑсем. Тем кӑшкӑрать пӗри ҫывхарнӑҫем. Юланутсем ӑҫтан ҫывхарнине ҫапла пӗлме пушатчӗ асанне. Хӗрарӑм вӑл. Утма та мар, ҫуран. Ҫӗмре те тыткӑнатчӗ. Халь вӑран.

Ҫеҫен хирте чечен хӗр. Чечен пулнӑ-мӗн усси. Хӗвел пӑхать, ҫил вӗрет. Ҫавӑ пултӑр чун уҫҫи. Ҫӗрте тӑрӑх хӑмла ҫакнать, пӗвӗм тӑрӑх ҫӗлен явӑнать. Мӑйӑм патне ҫитсессӗн пӑяв пулта чарӑнать. Чуна пӑлхатӑн хурлӑ юррупа. Эх, укҫӑм вӑрманаччӗ мӑнтта юпа. Анчах вӗри чӗрем этемӗн Ӑна хура юрпа витеймӗн. Ҫунан чӗре, чечекӗ. Эсӗ кӗтрек пулса ҫунма килсессӗн. Чӗрӳ, чӗрӳ! Вӗри куҫу. Хам йӑхсӑрем юхассӑм ҫук. Пӑрахчӑн ҫитӗ пӗҫерте. Ирлӗкрӗм мӑшкӑллӑ тӗрте, пӗр чӗптӗм пулса тӑваймарӑм. Вӗлер! Ҫитет пулнӑ парӑм, вилӗмччен чӑваш пулсах. Сана ҫывхартнӑ пек хусах. Ахаль вилни йӑхна хисепет. Сана нихҫан хуртумӑп эпӗ. Сана хӗнтерчӗн хӑтармарӑм. Асап куҫра! Пул сарарӑм! Йӑтса ҫитерӗп ӑрӑс ҫӗршывне! Кӑкрӑ ҫумне ачашшӑн тӗршӗнме. Ман пӗр ҫӗршыв! Йӑх кӑкӑм ҫӗлӗ. Унта вилсессӗн те эп чӗрӗ. Нимле телей ҫӗр-шывӗ те реххет кӳреймӗ чылтине. Ӑратӑҫла эп ҫавӑнта. Арсем халь. Сунсӑр ҫавӑнта. Пӗрле шырасан телейне. Чухлатӑп эпӗ ун тӗлне. Пӗччен ҫуран ҫӳре-ҫӳре пӗр йӗрсӗр ҫитӗн тӗнчере. Эс Уйрӑм хӗр. Уту та уйрӑм. Сан илемне эп витӗр туйрӑм. Алларӑм виҫӗ ҫухрӑмран ӑнлантӑм. Ҫырни умра. Ҫапла. Ӗҫлер калаҫӑва. Е йӑхӑм маншӑн, е ҫӑва. Ик енлӗ шелсӗр тараса ик ен те тӗрӗс. Чӑн, таса! Мӗн ҫӑвар карса ларат? Турру тасан араларан ӑна пыршу тухас пек йӑхӑр, хальччен арканнӑ пӗтӗр йӑхӑр. Хуравӑрта тем йыш сахал. Ӑҫта кӗрсен тус ку? Ҫитет сӑмах тӳсе. Ку юлашки чӗрешкисем элчелӗхетсе ларса юлаҫҫӗ. Е чирӗҫесе ҫӗр ҫыраҫҫӗ. Курмаллине куртӑм ҫӗр ҫинче. Мӗскер калам тӑшманӑн куҫӗнчен? Ҫын чунӗпе тӑрӑнакан этем

Мӗн пӗчӗкрен пӑхса вӑлтӑлӑхне кура ӳстертӗм ун хастарлӑхне. Утутлансам та ӗҫсе ҫӳретрӗм. Ӳкмесерен тӑма вӗрентрӗм хам хӗр пек. Пӗртте хӗрхенмерӗм. Пуҫа юлса ҫитертӗм эрӗм, патак ҫитертӗм, кутӑн хӑтлансам. Ҫӳлтитӗнче ытла та хӑтлӑсан ытарайми ҫӑтма пуҫлан вӗсем. Эппин, ӑна хутлӑхна илсем. Таса чунне сӑвап кӑна кӑкарт. Каҫар, ҫырлах, хӗрхен, хӑкар. Каҫар, ҫырла, хӗрхен, хӑтар.

Нумай ҫӳреймӗн иртӗнсе. Атте, Хӑйпану, каҫарӑн ман хӗрне. Эп упраймарӑм канлӗ ватлӑхна. Вӗренеймерӗм куҫунтан пухма. Сар кер тесе сар кайӑк пек юратрӑм. Сарӑлтӑкран сар капӑрлӑх шӑратрӑм.